Rumannan, un felis mainta pa boso, un dia bendishoná i yená ku amor di Dios. Mi rumannan, awe ta binti nuebe di òktober. E fecha aki ta hiba nos ya kasi na final di e luna di òktober, luna di dediká na Mama di Rosario. Nos tur cristiannan católico rond mundo ta venera Mama Maria y nos a scoge, Iglesia a scoge, pa henter e luna di october ta un luna di oracion dedica na Mama Maria. Como Grupo Oracion y Mision San Pio Corsou nos tambe tin e devocion mescos cu Santo Padre Pio di veneracion di Mama Maria y ta p'esey nos sa Ku kosnan grandi nos por logra hasiendo orashon resando e Santu Rosario? Awe meinta mi ke kompartí ku bo algun orashon, algun dedikatorio na Mama Maria i nos ta resa tres Ave Maria i un Nos Tata despues ku nos kaba di kompartí e diferente meditashonnan aki. Tata Santu, Dios di amor, Dios di bondat, nos ta yama Bo danki pa e dia nobo aki. Nos ta gradisí Bo, Señor, pa e anochi ku ta tras di lomba, pa e kompañamentu ku nos a risibí di Bo angel i Bo arkangelnan, ku a warda nos henter anochi i a lanta nos awe meinta, ora ku Abo a disidí ku asina mester ta. ku nos wowonan por a habri, nos man i pianan por a movi i ku nos por gradisí bo i alabá i glorifiká bo pa e dia nobo aki. Nos ta tende i mira paranan kanta i nos sa ku un dia nobo ya ta keda anunsiá. Nos ta gradisí bo pa e dia aki ku tur loke ku e tin den dje. Nos sa ku si nos enkomendá abo, i duna abo tur onor i gloria, lo bo perkurá pa nos durante di e dia aki tambe i lo bo warda nos di peliger i asechansa di Diabu. Ta p'esei nos ta ofresé bo nos mes, nos kas di famia i nos ta ofresé bo diferente meditashon na onor di Mama Maria, i na final di e dia di e orashon aki nos ke kompartí tres Ave Maria i un Nos Tata, Kubo abo ku ta skucha nos sa ku kosnan grandi nos por logra pa medio di e Santu Rosario, kosnan grandi nos por logra pa medio di resamentu di e rosario. No laga niun hende, mi ruman, kita esaki for di bo. No laga niun hende bisa bo unda e ta pará den Beibel, pasobra e ta totalmente. Un orashon bíbliko, Tur loke ku nos ta resa aki, tur e misterionan ta saká for di Beibel. Anto, awe meinta mi no ta bai duna e splikashonnan di unda tur esaki a bini, pero sa ku simplemente pa mas fásil e rosario aki sí ta bíbliko. Tur orashon i tur loke nos ta meditá ta bíbliko. P'esei e rekomendashon ta, no solamente den luna di òktober, pero tur tur santu dia, hasi maske ta e tres Ave Maria si bo no por resa e rosario kompleto. Pero rekomendashon ta pa nos resa e rosario na onor di Mama Maria. Mi rumannan, nos ta pasa awor pa e akto di kontrishon. Acto di contricion. Dios di misericordia, mi tin duele cu mi a haci pica, pasobra mi a ofende Bo, cu ta mi bienhechor di mas grandi y bondad mes. Mi ta detesta tur pica y mi ta priminti cu yudansa di Bo gracia di drecha mi bida y di no haci pica nunca mas. Señor, tene misericordia cu nos pober pecador. Mi rumannan, Mama Maria tabata un dama, ta un dama cu a traha den silencio. El a move den silencio. Un di e birtutnan grandi di dje tabata su silencio, su dedicacion, su entrega. Pero e silensio no tabata insignificativo, su silensio tabata un silensio meditativo, un silensio di obedencia, un silensio di entrega, un silensio di oracion. Ehempel pa ami i abo, nos mester crea momentunan, mi ruman, di silensio den nos bida, crea momentunan, Kaminda nos ta laga Spiritu Santu di Dios ta esun ku ta dirigí i nos den obedensia ta hasi loke ku Spiritu Santu indiká, semper lo bai nos bon. Mama Maria no ta un dama kobarde. E no a bandoná e lucha ni e kousa.

i ku ta traspasá su kurason ta esun di ami ku abo su inikidat i nos pikánan diario. E ta esun di nos negligensha pa loke ta e Palabra di Dios. E ta nos inkietut pa desobediente, desobediensia na e Palabra di Dios. e ta nos rechaso di e Palabra di Dios, e ta nos kuestionamentu di loke nos sa bon bon, ku ta asina e ta. Pero nos ta sinta den tou di hendenan ku ta kuestioná lo sagrado, loke ku ta bini di Tata. Mi ruman, Mama Maria Tambe tabata un dama di kompania, un dama ku a kompañá, un dama ku tabata huntu ku, un dama ku a kana huntu ku su Yu Hesus, ku a kompañá su Yu Hesus meditativamente, pero den orashon. El a kompañá su Yu Hesus riba e kaminda grandi i largu di Kalvariu. El a kompañá su Yu Hesus dilanti di tur e multitut ku a burla di dje, ku a sut'é, ku a skupié, ku a maltrat'é. E tabata huntu kuné tambe ora ku Hesus ta keda sentensiá i ora ku e yu ta entregá su bida riba krus di Kalvario. Ehèmpel pa ami i abo, mi ruman, pa nos tambe. bira hendenan di kompania, hendenan ku ta kompañá otro, hendenan ku ta huntu ku otro den tempu bon i den tempu mal, hendenan ku no ta selektivo den buskeda di e amistat ku nan por saka probecho fo'i dje, pero ku tei tur momentu pa skucha, pa kompañá sin kuestioná, sin interogá. pero simplemente den oracion dunando conseho y compañando. Papiando di conseho, bo tabata sa cu Mama Maria ta un Mama di bon conseho? Aki na Corsou, na Parokia di Yandoret, nos tin un hasta un iglesia cu yama Mama di Bon Conseho dedica na Mama Maria, Mama di Bon Conseho. Kiko ta nifiká pa nos un mama di bon konseho? Un mama di bon konseho ta unu ku ta mama di nos tur, ku semper bai a duna bon konseho, ku semper bai ta papia kosnan positivo, spiritual i semper bai lo tende, lo skucha ku su kurason i duna un konseho ku ta bon i di akuerdo ku e Palabra di Dios. E ta un mama ku no ta instigá. E ta un mama ku no ta duna apoyo na loke ta negativo. E ta un mama ku ta entregá su mes pa konsehá esun ku ta den nesesidat di konseho. Mi rumannan, por último mi ke kompartí e forsa di spiritu santu ku ta biba den Mama Maria, ku apoderá di dje i ku nunka mas a bandon'é, ta un birtut grandi i un grasia grandi, un regalo grandi. Ami i abo tambe tin oportunidat pa risibí e regalo akí. Kiko nos tin ku hasi? Resa i meditá e Santu Rosario diariamente, biba un bida den e gracianan di Dios, pidiendo tur dia pa nos aumenta den fe y haciendo bon obra, pordonando otro, stimando otro y ta ei pa otro incondicionalmente. Cu esaki. Mi ta sera e mainta aki di meditacionnan corticu riba e importancia di Mama Maria den nos bida, den nos Iglesia Catolico Universal. Mi ta cuminda bo Maria, bo ta yen di gracia, Señor ta cu bo, bo ta bendiciona den tur muhenan y fruta di bo barica, Jesús,

Ave Maria, gracia plena. Ave Maria, gracia plena.